Ka wuoyi pok noloso kare mogoyo dala, kaka sani ineno jaduong' ni ka niko, kapok ichopo e duong' nitie kumiaye. Jaduong' kinde machon, weche mag keny ka rawera ne a piny kata ng'ama nyako, weche mag keny ka podi wuoyi kata nyako ok odonjo e keny, ni nono ang'o gang'o gang'o gang'o nikech chopo kinde ma koro ineno ni nyara ni oromo kata wuoda ni oromo, ne ing'eyo nade? To kinde machon ne nitiere gimro mane be nawinjo ni mondo mi ne idhi ser nyako to nyako ne nyalo jari kapodi ok onagi ama kapok onagi to bende mondo mi idhi mindni gi joma nyiri ne bedo wach matek ahinya. Weche mag keny ne chakore nade? Wan konyuolwa
to ne wayudo kaka keny dhi mbele. Nyako ka wuoyi ne dwaro keny, wuoyi dwa kendo, oromo. to odhi kawaygi. Kodhi kawaygi kata ka nyamin-gi moro, to okone nyamin-gino ni, ah, an bende adwaro nyako moro e dalani. Hmm. Kendo warna nyako moro ma dipo ka wanyalo dakgo. To nyamin-gino ema koro dwaro ne nyako nikech dalagi Nyako ne nidwaro kalure gi gimomiyo ne gitimo wang' yo. Sama dala ujuok nitie, to samoro dala ujuok onge, to inyalo yudo nyako ma dala gi ne juok nitie miyide. Koro ok onyal dak kodi nikech ok ijajuok kaka gin jojuogi. Emomiyo ne nigemoni. niluongo ni gam jagam jagam ne bedo wayu ne bedo nyameru kata osiepni moro maber mabed ipo nong'e nonrou kaka uchalo mane kaka ne keny chakore koro keny kane chakore to koseyud nyako tiluongo wuoyi To wuoyi biro e dala mane nigemone, to nyako mane ber to ne luongo nyiri adek. Mm-hmm. Oluongo nyiri adek, koro eyiero ma wang'i omako. Bas, koro ka nyirigi osebiro, to openji ni kuom nyirigi te, mane ma wang'i omako? Nyiri niluongo adek, niluongo gi dichiel kose idhi tiluongo ni moro ki en obiro abira chieng'e to mach ikeloni chieng'e. Aa,
nyako koluongo ni abibodhna welo, bubudhna welo, wendo. Koro nyako machielo cha ma bende koro koko ni bubudhna wendo, wendo, wendona. Koro nyiri ka biro ka ne gin nyiri adek. Koro gibudho kodi ka, tigo kodgi mbaka, iwinjo kaka gichalo, to ka gisego kodi mbaka to in bende ma koro wang' koro inyiso e, ny- wayuno ni ah nyako ma kama Mm. emocho- emochoda nyako ni emotoya ma kaber to nyako ni emadong' matimre nade wawuogo Mhm. Bas koro nyako ni mm. ema koro idwa dindo mondo owuo kodi. Mm. Koro ka nyiri kosedhi mm. to iti pod idikori ka. To jagam koni nyanga ni ito rita ka mondo adwa ori kamoro. To nyiri ka to dhi. Koro adwa ori kamoro ni ema koro bang' nokoni ah wuod omera nita adwa ni mondo udag go. Mm-hmm. Itoye mm. to in be akia notoyi. Mm. Koro nyako koni aa an mano paro ma pok abedogo. Koro kore kimiya wach adhi paro. Mm -hmm. To wuoyi be kone ni oyo par gino mapiyo eh. nikech awinjo ka dich kodi. To nyako koni ok ang'eyo koda jonyuolna nyalo yie. Mm. Koro adhi paro. Koro paro mar nyakoni koro jawang' yo cha maduogo ni wach ni ah nyako cha to wacho ni dog duog ane kendo koro ichak idok koro sama idok koro idok gomeru moro to koro kuchopo kucho to en be obedo jambaka ma koro olondho nyako cha Kae to nyako yie. Koro ka nyako oseyie mm. to in be koro idok dala ikone wuoru ni ah o jaduong' mm. ayudo nyar kuma kama mm. tadwa ni mondo adago koro miya gimoro ater kuro bas koro kioro ioro jokeny ichiko ni ah, nyako nyocha josewinjore gi ng'ama chalo kama. Koro ng'ani a dwaro ni mondo obi otim wendou. Ni ah, kapok omulo gimoro mano jonyuol nyako, to obi ane wanene. nikech en bende nyaka wane ni to ng'ama nade manyuomo nyarwani to be nyaka oyie kode kore mibiro kawe owadu ni owadu ni kik ode taye kik orwakre maler orwakre arwaka kaka ji rwakre mm. to in to koro dusi kabisa wendo modhial koro kidonjo kode mm. koro ing'anjo to udonjo to ubedo piny to nyako cha bende luongo nyiri ma nyiri nyigi biro mosou kaeto isiemo ni machacha machacha emochodo nyakoni